welcome back to anointed lady tv my good people welcome back to your number one channel for legit news on politics and many other cocoa wey dey sup for inside this our green white green country wey be nigeria i wan say gimme don come with breaking news me don come with updates me get report wey i wan share give the general public and this informate um, my good people na about the banter wey dey happen between senator natasha and the senate president wey be godswill Akpabio. You know say the Kogi Central Senator don condemn the action of the Nigerian Senate wey give her suspension chop. I no be lie, the Senate suspend her from office for six months and this her suspension so na based on the recommendation of the Senate Committee on Ethnics, Privileges and Public Petition and the suspension come board on Thursday wey be the sixth day of March for inside this year 2025.

di chairman come dey yarn say for di senate to consider removing di suspension or reduce di duration of her suspension so she must submit written apology to di senate before dem go last last con reconsider and di recommendation also dey include say make dem lock her office for di period wey she go dey on suspension plus dem go withdraw her salary and any form of alawi wey she dey receive before before But Senator Natasha wey dem give suspension chop so she is not happy about the level normally. And for her response wey she drop on top her verified social media handles, she come dey yarn say her suspension dey very much illegal and e dey against natural justice. According to how she take voice out the talk, she say against the culture of silence, intimidation and victim shaming

her duly elected position to serve her constituents and her country wey be this our green white green country so to the best of her ability till the year 2027 and even beyond and you know say before her suspension come board so senator natasha wey dey represent kogi central senatorial district she bin submit another sexual harassment petition against the senate presido wey be godswill akpabio senator natasha wey be say She na chairman for di Senate Committee on Diaspora and NGOs. She last last submit di petition again during Thursday plenary after di Senate Committee on Ethnics, Code of Conduct and Public Petitions bin reject di first petition wey she submit. During di presentation, di Kogi lawmaker say na her constituents under leadership of one Zubairu Yakubu na file di new petition wey she submit so. Then after the presentation, the Senate Presido wey be Godswill Akpabio come ask whether e get any law wey dey ground wey go prevent the Senate from accepting the petition. She come respond say no, e no get any law wey dey ground wey go fit prevent them from not accepting. Then the Senate Presido now come refer the new petition to the Ethnics Committee with order to report back to the plenary within four weeks after legislative review. Now, my good people, more no forget, say Senator Natasha bin present one petition of sexual harassment allegations against the Senate Presido wey be Godswill Akpabio during Wednesday plenary, but the Senate reject am. The chief whip of the Senate wey be Senator Mohammed Mungunu, im bin raise point of order and im bin talk about Senate Standing Order 40 and im come dey argue say dem no fit attend to or refer the petition to di senate because of one court case wey dey concern senator natasha and ekaette akpabio wey be di wife of di senate presido but however he say dem fit consider di petition since na senator natasha na personally sign am. now on top dis very particular matter men don dey talk one countryman wey dey go by di name kingdom okere he na human rights lawyer he dey yarn o say di accuse of sexual harassment na very serious matter and di senate presido wey be godswill akpabio e no fit continue to dey sit as di senate presido to preside over a petition wey dey against himself so dem dey call on godswill akpabio make him do di needful make him honourably step aside so dat dis mata go dey thoroughly investigated and di former senate presido wey be bukola saraki sef even tok similar tin wen he chook mouth for dis mata

feel free make you drop am inside our comment section meanwhile me still get another informate concerning this whole matter wey i still need share give the general public and the koko be say one former lawmaker wey dey represent kaduna central for inside the nigerian senate this man dey go by the name shehu sani he na don come outside come sama warning say normally whistle blowing for inside the red chamber wey be the nigerian senate the leadership or the lawmakers they no dey support am at all at all they no dey tolerate whistleblowing. He now come dey talk about the challenges wey he face during his time as a lawmaker. On Thursday wey be the sixth day of March for inside this year 2025, Oga Sani come dey drop suggestion. He now come dey yarn say e get one unwritten rule like that wey dey for inside the Nigerian Senate and dat rule dey prevent lawmakers from engaging in any form of whistleblowing. And now for inside one post wey di former lawmaker drop for his official social media handle for di popular social media platform wey we know as X and dis particular post so im drop am just few hours afta di nigerian senate suspend senator natasha. For dis post di former lawmaker Shehu Sani dey yarn o say Na only divine intervention na go fit save a lawmaker from the wrath of the leadership of the Red Chamber, which is the Nigerian Senate, in situations like this. He say when him wey be Shehu Sani bin publicly disclose the salaries and allowance of senators dem, wey him bin blow the whistle of the kind money wey senators dey carry dey go house on a monthly, that thing nearly make am chop six months suspension if not for divine intervention. if not for immediate rescue of sariki and ekweremadu and oga sani come still dey yarn say e go good make men put am for back of their mind say if dem dey there if they are in that position if they dey for inside the nigerian senate and you blow whistle too loudly omo you are on your own Oyo is the case because no single senator go bring out their head or bring out their neck to come support you and no be lie my good people no say i bin give you report one time about the case of senator abdul ningi some time ago he come outside come blow whistle on budget padding and he chop suspension of three months. so this my good people na the informate i wan share give the general public anyhow the koko be for body

sharp sharp na beg try make you dey share the news give your family and friends so that them too they go know wetin dey happen for inside we nation nigeria we dey come back again with more legit for you my good people try make you no go anywhere.